Олоҥхолоон оҕонньор барахсан оллоонноон олорон эрэ олоҥхо номоҕо оҥостон аан ийэ дайды айыллыбытын алаҕаркаан тэдэгэркээн алтан араҕас далбардаммытын дьэргээн ойуу курдук дьэргэлдьитэн түстэҕинэ эриэккэстик этэн тыынан аҕылдьытан киирдэҕинэ унаар-мунаар көрбүт урааҥхай саха барахсан нохтолоох тойон сүрэҕэ долгуйан ноо диирэ эбитэ үһү үрдүк мэҥэ халлаан үрүт өттүгэр күлэр күөх салгыннаах күндүл күнүс дойдулаах үрмэтийбит үүт күөллээх үрүҥ илгэ үктэллээх үкээр куйаас тыыннаах үөһээ дойду баара эбитэ үһү Үөһээ дойдуга үс-киис кыыл тириититтэн тигиллибит үрдүк нуоҕай бэргэһэлээх, үүт-аас бэйэлээх үрүҥ аар тойон олорор. Үрүҥ аар тойон хоойго сытар холоомноох доҕоро Адьыҥа Сиэр Хотун диэн баар. Кинилэр улуу ойуурдардаах, айыы намыһын удаҕаттардаах, атын үгүс аймах-билэ дьоннордоох эбиттэр. Улаҕата көстүбэт, уҥуоргута биллибэт, Уорааннаах уораҕайдаах улуу байҕал уллуҥахтаах, огдолуйбат олбохтоох, баттаатахха маталдьыйбат, баараҕай таһаалаах, үктээтэххэ өҕөлдьүйбэт, үрдүк мандаалаах, аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах мөҥүөннээх, айгыр-силик бэйэлээх, алаҕаркаан тэтигаркээн аан үйэ дойду диэн ананан айыллан, ойон тахсар күннээх, охтон баранар мастаах, уолан баранар уулаах, уостан сүтэр уйгулаах, муҥсар сунааҕалаах, мууртаар бэйэлээх орто туруу дьаҕыл дойду диэн оҥоһуллубута эбитэ үһү. Ол онно үс саха үөскээн тэнийбит түөрт саха төрөөн үөскээбит. Барбатах балык миинин курдук барык-сарык халлааннаах, буспатах мунду миинин курдук борук-сорук дойду алдьархайдаах аллараа дойду арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит бу дойдуга сирэйин ортотугар сиикэй эт бэргэ харахтаах Хаспах курдук хара дьабаайахтаах, соҕотох үүттээх, сорҕо муруннаах, абыр-табыр ардьаа тиистээх адьарай уола аҥардастын аатыран алып-баргый кыыллаах, дьэбиннээх аньыы курдук чэкэ чураан тумустаах хара бассагыр төбөлөөх, арыла-дьэс харахтаах тимир чылырыыт түүлээх, кутуу тимир хотоҕойдоох, дьапталҕа таас кутуруктаах, сабаҕа баайбарын атахтаах Көтөр дьаалы дьүһүн кубулуйар көтөрдөөх эбиттэр Былыргы былдьаһыктаах дьылын Быраман мындаатыгар үлүскэннээх үөһэ биис уустара үөрбэйэ көтөр күннэригэр ааспыт алдьархайдаах дьылым анаарыйар аннараа таһаатыгар, алдьархайдаах аллараа биис уустара аҥайа сүүрэр күннэригэр урукку охсуһуулаах сылым уларыйар улаҕа өттүгэр үс саха үөскээн үөдүйэн үйэттэн үйэ тухары үрдүк сурахтаммыт, үөтүллүбүт үс-биис уустара үҥүүнэн үөрбэнэн өтөрүтэ түсүһэннэр, үөгүлэһэ-үөгүлэһэ үөрсэ онньооннор, баһаа атаҕа биллибит балай бардама соххор солуома буолла, ахтар-саныыр тухары ааһан биэрбэт аан алдьархайа манна буолла, үөһээҥҥи алларааҥы үрдүк баһылыгынан бу киһи буоллун диэннэр, бука барылара сүрэхтэрэ сөбүлээн Дьылҕа Тойону Чыҥыс Хааны одуҥ саха оҥоруута дуо дэтэннэр, огдолуйбат улуу күүстээннэр олохтообуттар эбит. Үс саха үөскүүр үөрүүтэ буолбут төрүүр төлкөтө олорбут урааҥхай буолан уһаан-тэнээн барар уурахпыт уруллубут эбит, киһи буолан кэҥээн барар кэскилбит кэчиллибит эбит, Ол курдук орто туруу дойду алгыстаах аҥас далбарыгар алтын ньээкэ талаатыгар үрдүк мандаатыгар үөһээ өттүттэн үс өргөстөөх үргүөр өргүйбэккэ алын өттүттэн алта өргөстөөх аргыар аргыйбакка кэстэххэ кэхтибэт кэтит кэскиллэнэн мурааҥхай туйгуна улуу дуолана олорбута үһү диэн олоҥхо буолбут